Bore da bawb, diolch yn fawr am y wahoddiad i siarad heddi. Yy fy enw i yw Elinor Mathias ac rwy yma gyda Beck Edwards, y rheolwr y prosiect. Um, felly mae'r ddwy o'n i'n gweithio i Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru um, ar, ar rhan y prosiect Capelli Cymru. Felly i ddechrau, mae'n werth rhoi bach o gyd-destun i'r Comisiwn Brenhinol. Ers blynyddoedd llawer mae'r Comisiwn Brenhinol wedi arwain prosiect thematig sy'n canolbwyntio ar adeiladau capeli angydffurfiol. Sefydlwyd y prosiect hwn mewn ymateb i'r cynnydd sylweddol yn y nifer y capeli oedd yn cau ledled Cymru, yn enwedig tua diwedd yr ugeinfed ganrif. Roedd cydnabyddiaeth ar y pryd gan y sector treftadaeth a'r Swyddfa Gymreig pryd hynny nad oedd adeiladau capeli yn cael digon o sylw na gwarchodaeth. Roedd hyn yn bennaf oherwydd diffyg gwybodaeth a dealltwriaeth am eu pensaernïaeth, eu penseiri, y broses o'u dylunio a'u hadeiladu, a'r gwahaniaeth rhanbarthol ac enwadol. O ganlyniad, gofynnwyd i'r Comisiwn Brenhinol ddatblygu cronfa wybodaeth gadarn yn y meysydd hyn. Felly, hyd yn hyn, mae'r prosiect hwn wedi nodi ychydig o dan 6,000 a hanner o gapeli, o safleoedd capeli, gyda bron i 10,000 o adeiladau capeli unigol, um, oherwydd bod llawer o gapeli wedi cael ei ail-hadeiladu gan genedlaethau olynol. Casglwyd gwybodaeth ar ffurf cynllun, arddull a nodweddion pensaernïol, dyddiadau adeiladu ac ail ailadeiladu nifer y seddi a llawer mwy. Mae hyn wedi yn gallu, galluogi i ddeall datblygiad ffurf ac arddull dros amser, dosbarthiad enwadau a'r berthynas rhwng enwadau, penseiri, arddulliau a ieithoedd. Ond, er mwyn sicrhau bod maint y bygythiad yn cael ei ddeall a'i gydnabod gan sefydliadau proffesiynol Llywodraeth Cymru a'r cymunedau y mae'r capeli ynddynt, ac er mwyn llunio ymateb strategol cenedlaethol i'r argyfwng mewn partneriaeth ag ystan eang ac amrywio o randdeiliaid, rydym wedi derbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ar gyfer project mawr newydd, sef Capeli Cymru, Gwarchod Treftadaeth Angydffurfiol Cymru. Felly, mae'r prosiect yn cynnwys dau gam. Um, yn gyntaf, uh, cyfnod datblygu o 18 mis, um, a hefyd cyfnod cyflawni o dair blynedd. Um, nod cyffredinol y prosiect yw deall dogfennu tystiolaethu a mynd i'r afael yn strategol ar materion sy'n wneud ag am adeiladu capeli, ei gwrthrychau ac archifau cysylltiedig, a'r dreftadaeth hanesyddol, gymdeithasol a diwylliannol aniriaethol. Um, felly mae'r prif amcanion wedi cael ei ysgrifennu ar y sleid, um, ond yn fras maen nhw'n cynnwys cefnogaeth effeithiol i helpu capeli ar asagor, cefnogaeth effeithiol i gapeli yn ystod y cyfnod anodd o cael, um, hefyd um, deall proses, prosesau gwell mwy cyson ar gyfer ail pwrpasu ac addasu capeli, um, hefyd dealltwriaeth ac ymgysylltiad gwell a threftadaeth anghydffurfiol ar lefel leol a chenedlaethol, ac hefyd cydweithio a gweithio traws gwell ar draws dreftadaeth, yr amgylchedd adeiladeg a sectorau eraill. Um, felly, siarad bach mwy am y cyfnod uh, datblygu ble dyn ni ar hyn o bryd. Um, Mae'r cyfnod datblygu wedi gynllunio i osod y sylfeini manwl sy'n sicrhau bod y brosiect yn gwbl uh, gynhwysol. Gan fod cymaint o amrywiaeth o enwadau, trefniadau sefydliadol a dulliau cyllido, rydym am sicrhau ein bod yn gweithio gydag Ystan Aeon o randdeiliaid, gan gynnwys y rhai sy'n delio â threftadaeth angydffurfiol fel archifau. Er mwyn deall a dogfennu'n llawn y materion sy'n wynebu pob rhanddeiliad a dechrau trafodaeth ynghylch y gefnogaeth sydd ei angen, Rydym wedi bod yn mynychu ac yn cynnal digwyddiadau cyhoeddus ledled Cymru, fel mae'n gweud ar y sleid, i gyfarfod a siarad ag aelodau cynulleidfaoedd, grwpiau cymunedol, perchnogion cyn capelwyr, ac unrhyw un i fod yn onest sydd â ddiddordeb yn nofodol yr adeiladau yma. Um, rydym yn adolygu'r canllawiau a'r pecennau cymorth sydd bodoli eisoes, gan weld beth sy'n ar gael, casglu barn ar ei defnyddioldeb ac ystyried ble y gellir ei gwella. Rydym yn awyddus iawn i osgoi dyblu, ym, dyblu ymdrech ac mor bell ag y bod modd rydym yn defnyddio'r canllawiau sydd eisoes yn bodoli er ei gallai fod angen ei haddasu ar gyfer anghenion penodol rhai enwadau. Rydym hefyd am nodi bylchau yn y canllawiau presennol. Mae hyn yn cynnwys y meysydd megis defnydd cymunedol, trosglwyddiau asedau cymunedol a chwmni, chwmnïau buddiannau cymunedol. Um, felly un o'r prif bethau ni'n neud ar hyn o bryd, um, rydyn ni'n cynnal cyfrifiad cenedlaethol o gapeli. Fel sonies i gyne, mae cronfa ddata'r capeli yn cynnwys cryn dipyn o wybodaeth am status capeli ledled y wlad. Um, Nathon ni lawer o waith yn ôl yn 2011 i 2012 i ddiweddaru'r wybodaeth ar tua 4,000 o gapeli, ond mae'n anodd iawn cadw'n hyn yn gyfredol. oherwydd nid oes cofrestr gywir o gapeli sy'n dal i ragor. Weithiau mae hyd yn oed yr enwadau eu hunain yn cael i'n anodd gwybod pa gapeli sydd wedi cau. Um, felly, gan ddechrau gyda data presennol gan enwadau, cadw a chofnodion y Comisiwn Brenhinol, a thrwy ymgysylltu â chynulleidfaoedd, gwirfoddolwyr a dulliau torfol gwybodaeth, rydym yn gobeithio sefydlu llinell sylfaen sy'n dangos pa gapeli sy'n agored a pa rai sydd wedi cau, boed yn segur, wedi dymchwel neu wedi cael ei ail pwrpasu. Um, mae gan cam gyflawni'r prosiect gyfres o nodau eang yn y meysydd yr wyf wedi crybwyll. Mae rhai wedi cymeradwyo gan y gronfa dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, ond mae'n bwysig nodi bod um, rhai'n mynd i gael eu datblygu'n ymhellach wrth i ni symud drwy'r cyfnod uh, datblygu. Bydd y maes cyntaf yn edrych ar gefnogi'r capeli hynny sy'n parhau agored. Bydd hyn yn cynnwys asesu gwerth twristiaid ffydd a threftadaeth, ymgysylltu a chefnogi cymunedau, gwella chanllawiau polisi ynghylch addasu adeiladau gan gydbwyso anghenion addoli a defnydd cyfoes a diogel i gwerth treftadaeth. Byddwn yn hefyd yn tynnu sylw at enghreifftiau o arfer da ac enghreifftiau be y gallwn ni ddysgu o. Bydd y ail faes ni'n edrych arno yn gallu um, yn edrych ar sut y gellir gwella'r proses o gau capeli a gwneud yn fwy cyson. Uh, gan gweithio gyda nifer o sefydliadau partner, byddwn yn datblygu pecyn cymorth ar gyfer cofnodi a chasglu treftadaeth capeli, gan ddarparu canllawiau ar ddogfennau asedau diriaethol a threftadaeth aniriaethol, felly hanesion llafar, athrodadeithiau cymunedol ac yn y blaen. Bydd y trydydd maes yn edrych ar sut orau i sicrhau dyfodol cynaliadwy i adeiladau cau ar, ôl, uh, ca, ar ôl i capeli cau. Um, mae rhaid i ni fod yn realistig bydd y nifer sylweddol o'r rhain sy'n parhau mewn defnydd yn cau yn y dyfodol, felly mae darparu canllawiau clir ac hygyrch yn hanfodol. Felly bydd hyn yn cynnwys uh, datblygu cofrestr genedlaethol o sedau capeli sydd ar gael i ddarparu mannau addoli i grefyddau eraill, canllawiau ar opsiynau megis ymddiriedolaethau, cadwraeth adeiladau a throsglwyddiadau asedau cymunedol i helpu i gadw'r adeiladau mewn perchnogaeth gymunedol lle bod dymuniad am hynny. ac hefyd um, canllawiau arfer gorau ar addasu a throsi adeiladau capeli. Um, fel rhan o hyn, byddwn hefyd yn edrych ar ôl capeli cofrestredig cenedlaethol, lleol ac anddynodedig. Um, felly, trwy'r gweithgareddau hyn oll, fydd ffrydiau o'm gysylltu a dehongli estynedig drwy adnoddau digidol um, ac arddangosfa gorfforol. Um, rydym annog capeli i, i agor eu drysau i bawb. Um, drwy gydol y prosiect yma, Um, rydym am gadw'r sgwrs i fynd, dysgu gan eraill a rhannu gwybodaeth, um, canfyddiadau a gwersi a ddysgwyd. Byddwn yn gwneud hwn drwy ein digwyddiadau, gan gynnwys sesiwn adborth yr hydref hwn, a thrwy rhannu ein hadroddiad ysgrifenedig a phawb sydd wedi cyfrannu. Um, felly, i gloi'r sgwrs yma, Um, mae gyda ni cylchlythyr prosiect, felly os hoffech chi gadw um, cael wybodaeth diweddaraf am y prosiect rhwng gwybod i ni, a ni'n gallu adio chi i'r cylchlythyr. Um, please cyfrannwch at ein cyfrifiad. Um, Mae'r ddolen ar y sleid a um, fi'n siŵr ni'n gallu rhannu'r sleid yma ar ôl, yr, ar ôl y digwyddiad. Um, fel wedys i, byddwn ni'n ddiolchgar iawn os chi'n gallu rhannu gwybodaeth am capeli yn eich ardal, yn cynnwys rhai sydd wedi cael, sydd wedi ddymchwel. ac wrth gwrs rhai sydd wedi addasu ac sydd dal yn agor. Um, mae dwy fersiwn i'r cyfrifiad, mae'r un cyntaf ar gyfer aelodau'r cynulleidfa, um, felly maen nhw'n gallu rhoi gwybodaeth am y gwasanaethau ac argyfloli, ond mae hefyd un ar gyfer aelodau'r cyhoedd i gyfnodi capeli sydd wedi cael eu syniad wedi trosi. Um, byddwn yn helpu, uh, sorry, byddwn yn hapus iawn i rhannu'r sleids yma ar ôl yr cyflwyniad. Um, felly, jyst i orffen, um, diolch yn fawr am rando ac i iaith am rhoi'r cyfle i ni gyflwyno. Um, os oes gyda unrhyw, unrhyw sylwadau am y prosiect neu unrhyw gwestiynau, um, dwi yma i ateb am y bec yma fyd.